Onagi wadwa puonjore e wach moro ka matin kendo wadwa wuoyo e wach moro en wach ma timore e anyuola ka anyuola kaka ing'eyo en migogo adwa wuoyo e wach migogo Mier ka mier nigi wagogni kendo iyudo ka liel otimore sama liel otimore dala moro wagogni biro moa Nairobi moa Kanye motedo kia kune Koro somo to bok to ng'a wuoye nikech sikul nyalo tami kaluwore gi pesa jomoko be ok ohero jomoko be sikul ne tekni nikech ineno ngimani ng'ato ka ng'ato timo mana gima more e chunye koro wago kwage koduogoga dala Iyudo ka sama koro ji orado ji obedo piny ji go mbaka koro ne osekel kata ma ite dala ji wacho achiel ariyo adek kanyo koro yudo ka nitie niyudo jaodi moro idago isedago isenyuolo kode nyithindo to migogo ma dhoge ng'eny ga sana en ga migogo modak ka pango obiro donjo kosedonjo mobiro dalau mobiro dala en gima oting'o onge migogo ma kapango en onge gima oting'o migogo ma kapango gin ema gichando ga ji sana migogo ma kapango oting'o handbag midendo ni poch koseting'o handbag midendo ni poch oting'o simbe oting'o lipstick oting'o gige makeup gi then gimoting'o mamimu en ga opena mar yawo soda unless ni so soda opogi to oyawo piyo piyo mano e gima onyalo ting'o ma muhimu monyalo konyogo ji e chokruok en ng'e ni en migogo modak kapango kaka ji odak dala ok ochune en odonjo to penjo chiemo gima noliero nobirogo onge ywak boko ywagi Kodonjo to Nyasaye samoro nogwedhe nodhi sikul matin ogike klas abiche moko ng'e kisungu moko kata kiswahili moko matin sikopenjo maji ni huyu ni hapa ni kwa nani hii ni boma ya nani kodhi odowadgi Oyudo ka chi owadgi otedo nyuka oruwo kata nyuka moro matin ok omadh gi chuny maler. Osiko mane ous nyathiwa, dhakoni nigolo kanye? Dhakoni nigolo kanye? Dhakoni nywando, to jaodi miwachoni ni nywandoreno en jaodi ma Nyasaye noseketi nisedago kata ma higni abich auchiel minyuologo nyithindo. Koro wagogni modak Kapango Teruru oweteu mos gi mondo ukudh e dala. Un ema wuoyo kodu agogni. Teruru mondo oweteu mos kudhi pacho. Wereuru gi ywaruok gi jodala. Timuru gima oterou. Odwa pangi kaka idwa dak gi chiegi. Kaka onego udag dala kanyo. koro miyo migogo kidhi dala uwek chuno wete u dhako manosekawo manokawo modagono wene diere mane pok oyudo nyako ni kasi nokendi nokigemone manosandre moyudo kendeno mane mare koro miyo kiwuoyo gima samoro amora kiwacho to in eming'e gimiwacho nyaka ipim ni wacho ne ng'ani ang'o koro wagogri modak apondo dwacha modak apango dwachandowa sana sana sana kendo gimiyo ji tich matek kama gininde be giyiero to in kidhi lime e ode maberno ok obi josikoni mane ous nyathiwa e dok idhi dok tich adi gin ga gin ga gi sikundi sa te mara mzigo moro ningo ane uganda odhi omo mara ki odhi timo ohala moro kitgi richo gi kirieko kendo wan gi migogo namba ariyo migogo namba ariyo en migogo ma nyasaye samoro nokogwedhe tedo kamoro maber ber ing'e ni lwedo bok romre lwedo ok rom anyway kaka wacheno en oheroga ji te odonjoga kamoro amora ibiro yudo kodonjo to ting'o mariepe moro matin kube ariyo ong'e ni ma atero ne mama kube achiel kube manus ni atero ne owadwa to kube machielo ni atero ne owadwa machielo odonjo to ong'e ni omoso ji oywak kendo oywak ma pi wang'e chwer opogore gi jokizungu ka opogore gi jokizungu mano migogo ma ji ohero koro Wagogni mag boma dwa chando ji, kendo wasiemogi. En kata kodhi e dho sanduk, to obiro ywak ni what is this? Siko ni imagine. Kisungu moko en go mag awiye awiyego. Koro miyo, dhako mowadu osenyuomo we koni ni biro ni nyisa kaka onego odago. Samoro ito dak gi chuori utami chando chuori saidi. Samoro nisewerigo. Koro wagogo ket jodala mos. Dwek pimo wiwa. Wagogo ni oket jodala mos. Giwek chandowa.